Кеше гомерләре вакыт аралыгы белән исәпләнә. Матур гамәлләр кылабызмы без, әллә яманмы, вакыт галиҗәнапләре туктап тормый. Саный да, саный. Шуның өчен яшәү матурлыгы хакына күркәм тормыш белән гомер итү күпкә мәгънәлерәк түгелме? Әнә шул һәм зирәк фәлсәфә хакында ачыктан-ачык сөйләшер өчен без студиягә Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фән Вәлиәхмәтовны чакырдык.

Чынлап та инде менә сезнең җырлаган җырларыгыз арасында туган якка, әти-әнигә булган мәхәббәт сизелерлек итеп ярылып ята. Бу шул рәвешле сезнең әти-әнигә, туган якка мәхәббәтегез хакында сөйлиме? Үземне белә белгәннән бирле мин инде теге әнкәй белән үстем. Әткәй юк иде, ятим үстем инде. Әнкәй Комбайн да эшләде. Мин шуның кырында бункерда үстем. Җәй көннәрендә ашарга алып барадыр инде, утырып йөридер инде. Трактор тартып йөри торган комбайннар, сталинис комбайннар инде. Менә шулар бик уелып калган. Әнкәй матурган итеп җырлап шунда штурбал артында барадыр. Шул җырларын тыңлап бункерда барганда инде сеңдереп барганмындыр инде. Шулай кечкенә авылда өч ягыннан урман иде, бик матур кошлар сайрап тора иде, яз җитсә матур, көзе дә матур, урманлы җир бигрәк матур бит инде. Менә шунда үстем инде мин. Фән абый, үзегез турында мәгълүмат белгәндә, мин дөрес һәм гадел булырга яратам дисез. Үзегезнең янда гел дөреслек кенә булдымы? Я булмаса, бәлки, Фән абый, дөреслекне эзләп йөри торгачтан, гаделсезлек үзе дә юкка чыга торгандыр? Чик дип әйтсәң дә, хәзерге заманда дөрестер инде ул. Күп күрергә туры килде инде, гаделсезлекне дә, ансын күбрәк күрергә туры килде. Инде яхшы кешеләр дә янымда бик күп булдылар. Җырлаган җырыма гашыйк булучылар, бик олы яшьтәге мөхтәрәм кешеләр бик матур сүзләр әйтә торганнар иде инде, бәялил торганнар иде.

Һәм инде ул инде җиңелә. Рух көче кирәк дөньяда яшәгәндә. Авырлыкларга баш бирмәскә кирәк. Минем әнкәй бик көчле рухлы кеше иде. Теге ятимдә үстем дидем бит инде. Ул инде бирешмәде. 82 яшькә хәтле яшәде ул. Аңа инде мин бик зур рәхмәтлемен. Ул бик күп тапкыр сүзләр, афоризмнар дип битендә әйтеп калдырды. Шуның сүзләрен бик күп кулланам инде мин дөньяда. Шулай да кайсы күңелдә бигрәк якын? Улым, ди бер вакыт, әйтә инде, барыр җирең бик ерак әле, яшьсең әле, гомерең дә озын булыр. Юлда очраган һәрбер эткә таш ыргытып барма, максатыңа барып җитәлмәссең, диде. Үзенең кулыннан берни дә эш килми, җырлый белми ул, бүтән дөнья көтәргә рәте юк. Шулар инде ниндидер тәнкыйть әйтсәләр, шуңа бик эч пошып китә инде. Кешеләрдә булган нинди сыйфатлар сезне шаккаттыра? Матур итеп ап-ак чәчле булып картайган олы кешеләр мине шаккаттыралар.
Моннан мең ел элек күренекле Кытай философы Дәүләтне һәм милләтне көчле итәр өчен өч нәрсә кирәк. Берсе аның ныклы гаилә, икенчесе Акыллы ил башчысы һәм өченчесе булып инде тырыш халык дигән. Сез халык белән бик тыгыз аралашасыз, концертларыгыз да күп була. Халык нинди ул хәзер?
Элекке белән чагыштырганда аерма зур инде. Элек моңлы җырларга бигрәк өстенлек бирәләр иде инде. Хәзер инде тамашачы үзгәрде. Сикереп җырлый торган, теге бер көнлек җырларны җырлый торган җырчыларга күбрәк халык йөри. Кешенең бар нәрсәсе дә гүзәл булырга тиеш. Кигән киеме дә, йөзе дә, күңеле дә, хәтта башындагы уйлары да, диләр. Кешеләрдә булган нинди сыйфатлар сезне шаккаттыра?
Менә үз йөзен югалтмыйча матур итеп ап-ак чәчле булып картайган олы кешеләр мине шаккаттыра. Алар инде үзләрен шул хәтле тәрбияле итеп тоталар, нинди генә компаниядә булсалар да. Менә андыйлар Сокландыра инде. Эх, шулар кебек буласы иде дигән вакытлар күп инде минем. Сез көчле рухлы шәхес, лидер дип әйтсәк тә була. Ә үзегез тәнкыйтьне ничек кабул итәсез? Дөрес тәнкыйть үзеңне үзең беләсең бит инде бая әйткәнемчә. Синең уең уй белән туры килсә аларның тәнкыйте матур итеп кабул итәм инде. Инде менә бар шундый моментлар Үзенең кулыннан берни дә эш килми, я җырлый белми ул, я бүтән дөнья көтәргә рәте юк. Шулар инде ниндидер тәнкыйть әйтсәләр, шуңа бик эч пошып китә инде. Тормыш, көрәш диләр. Тормышта кем көчле, шул җиңә. Көрәштә дә шулай инде. Кем көчле, шул җиңә. Сезгә бу тормышта көрәшеп яшәргә туры килдеме? Булды инде без Башкортстанда инде аны теге әйтәсе дә кабатласа да килми инде. Татар милләте икенче сорт булыбрак яшәлде бит инде. Менә шуны күреп, белеп, тоеп ничә еллар үтте бит инде. Менә шуңа әзрәк эш әрни, күңел әрни инде. Бушка үткән гомер. Бушка үткән гомер менә иң дөресе шул. Әйләнеп карасаң, күпме гомер үтелгән, ә күпме эшләрдә эшләрне шул яшеңә карата башкаруда эшләрең башкарылмай калган. Нәкъ энергияле вакыт бит әле, энергияле чак. Хәзер килеп аны эшләп булмый. Дөрес әйтәсез, энергия уже яшь вакытта күп түгел. Күп әйбергә кул селтисең инде. Тормыш җебен йомгагын сүккән чакларда төрле сынаулар үтәргә туры килдеме сезгә? Тормыш җебегезнең буталган чаклары, төенләнгән чаклары булдымы? Бик күп булды инде ул тормышта ансыз гына бармыйдыр. Шуларны дөрес итеп чишеп, әкрен генә инде шушы көнгә килеп җителде. Хәзер инде ниндидер үткән гомергә урысча әйткәндә инде отчет бирергә вакыт җитеп Килгән кебек инде. Менә без Башкортстан радио телевидениесенә мине якын җибәрмәделәр. Күпме җырланасы, халыкка ишеттерәсе килгән җырлар торып калды күңелдә. Сезне үзегезнең шәхси тормыш та кызыксындыра, алар турында да сөйләшеп барыйк әле. Ә менә мәсәлән, тормышны диңгез дә диюдә халык телендә бар инде. Тормыш диңгезен кичкән вакытта Күтәренке, күңелле мизгелләр дә булмый калмагандыр. Беренче бала алып кайткач, аны күреп шатланулар, ансы инде дөрес. Һәр гаиләдә, һәр ата-анада була торган бәхеттер инде ул, сөенечтер. Инде икенчесен алып кайткач, өченчесен, аларның балаларын күрү, менә үзенә күрә алар барысы да теге матур букет кебек бит инде. Букет бит инде ул төрле чәчкәдән булса матур була. Фәридә Кудашева әйтә торган иде, букет гел роза чәчкәсеннән торса да матур булмый дип. Ялан чәчкәсе, кыр чәчкәсе, урман чәчкәләре кушып, шунда бер корыган ботагы да була әле андый, аны да кушсаң, шул хәтле матур төсмерләр биреп тора. Менә шулай булса гына бу кит. Тормышта шулай инде, бу кит кебек. Ә язмышыгыздан канәгатьмесез? Канәгатьмен, хәзер килеп инде барсын да уйлап, канәгатьмен дип уйлыйм инде мин. Инде үзем уйлаган мәртәбәле исемнәр дә алдым инде мин, үзем теләгәнчә булды инде.

Кешеләрдә нинди сыйфатны бер дә яратмыйсыз сез? Икейөзлелек дип әйтер идем мин. Менә сүзендә тормаган, менә ул бигрәк тә безнең хәзерге вакыттагы җитәкчеләргә әйтәсе сүзләр инде бу. Ярар, э, эшләрбез дип чыгарып җибәрәләр әле менә концерт белән инде сөйләшергә барасың. Район хуҗаларында бүтән кешеләр бит инде. Яңадан барсаң, сине танымый да. Менә шундыйлар күп. Җитәкче булгач, шул биеклеккә менеп җиткәч инде әйткән сүзенә торырга кирәк. Минем әткәй бик оста гармунчы. Кызыклы әйберләрне сез могаен үзегезнең күңел дәфтәрегезгә язып бара торгансыздыр әле. Сөтен эчеп бетерә, суын калдыра, саба кебек.
Фән һәм тальян. Алар икесе бер сүз кебек, берничек тә аерып алып булмый. Чөнки сәхнә артында тальян моңы ишетелсә, әлбәттә инде, түбәтәй кигән, олпат гәүдәле, искиткеч матур тавышлы җырчы Фән Вәлиәхмәтов чыкканын көтә дә тора инде тамашачы. Алкышлый, чынлап та инде сезне яратып кабул итә. Ә үзегезнең тальян моңына булган мәхәббәтегез каян килде? Минем әткәй бик оста гармунчы. Менә шул бәлки этәргеч булгандыр инде. Шуннан соң инде мин сәнгатькә кереп киттем. Җыр буенча гына бит инде Бәхтигә исем Фәридә Кулашева бригадасында эшләдем 8 ел. Аннан Кәтүк Баганайда йөрдем. Кеше көлдереп, юана йөрүләрен башкарып әле кызык-кызык шундый эпизодлар уйнап йөридек. Һәм инде Көннәрнең бер көнендә концертны безнең программаның җитәкчесе Фатих Хайруллович Ихсанов дигән кеше мине клубта шул бер клубта инде Талиан әни ике рәтле гармон бик матур тавышлы. Шуны уйнап утырам инде. Бу карап йөрде, йөрде инде безнең режиссер инде бу шушы Кулың гармун тота белә, ди, син ди, тальянга күч әле, ди. Шунда инде мин тальянга күчтем инде 85 нче елны. И шушыңа инде үземнең бөтен гомеремне багышладым инде. Рәхим итеп безгә бәлки берәр җырыгызны да бүләк итәрсез. Бигә рәхәтләнеп инде бу бәләкәй генә моң тартмасы. Инде ул 12 генә телле. Җөрәкнең күңелнең әллә кай җирләренә кереп чыга инде ул. Эремә

Моңлы тавышыгыз өстенә бик тә оста сатира юмор остасы да бит әле сез. Менә кеше белән аралашканда үзегез белән э, төрле чираклар була бит. инде. Шунда кызыклы әйберләрне сез мөгаен үзегезнең күңел дәфтәрегезгә язып бара торгансыздыр әле. Шуларны бөтенесен бергә туплап, Фән абый, китап итеп чыгарырга теләгегез юкмы? Аны бик күпләр әйтә инде, ул шагыйрьләр, зур язучыларның да әйткәне бар. Нишләп ятасың бүгенгә хәтле берәр шундай китап чыгар дип. Уйлыйм да, ничектер тормышка ашмый тора бит әле. Менә бәлки берәр шытып чыгар ул. Бәлки берәр мәзәк тә сөйләп китәрсез. Бер абзый сөйли, менә ди, эт алдым ди. Шул хәтле ди, акыллы эт булып чыкты ди. Менә сөткә ди суны кушып бирәм ди. Сөтен ичеп бетерә, суын калдыра, саба кеби. Шундый гына әйтте, җайлы гына әйтте. Уйлап уйлап Әйе. утырасың да. Аны әллә каян да алмыйсың. Шушы үзебезнең халык. Үзебезнең халык әйе, шул шуннан килеп чыга инде. Әйе, шундый нечкә тоемлау белән Әйе. үзебезнең халык бай инде безнең. Бай бай, Халкыбыз телгә дә бай, юморга да бай, мәкальгә дә бай, әйтемнәргә дә бик тапкыр әйтемнәр белән менә шул шулардан отып әкрен генә йөрибез инде. Җыр сүзләрен дә халык җырларына шул халыктан алам бит инде мин. Сез үзегезне артист һәм җырчы дип саныйсызмы?
Соң инде хәзер 40 елдан соң санау мин ул уйлаумы дигән әйбер бар инде. Болай дөрес юлда булганмындыр инде, теләгемә ирештем инде дип. Әле менә Мөхтәдин абый белән теплоходка барып кайттык. Быелгы теплоход бит инде Болгарга бару минем шушы 60 еллыкка багышланган, яшькә багышланган. Бару булды инде ул. Инде без теге авыр инде аны күз алдына китергә дә, әйтергә дә дигәндәй, Болгари теплоходына куллар булгап, алар безгә кул булгап үтеп киттеләр Волгада. Без кайтып барадыр, алар чыгып китеп барадыр Казаннан. Менә шунда Мөхтәдин Гиләров, мин инде бик зур, зур сәхнәгә чыгаручы композитор. Минем беренче менә шул Сарманы җырлары, әллә дуслар бар әле, әремисә әремтә, маны бик күп җырларын җырладым инде. Шунда бер яңа җырын әйтте ул. Кешенең гомерендә 180 генә түгел, 360 градуска бара торган минутлар була кешенең ди. Менә шул турыда җыр, минутлар дигән инде. Яшәгәндә бу якты дөньяда һәр минутның кадерен белерлек. Озаттым да сине бер минуттан, Сагыш алды мине гомерлек. Минутлар, минутлар, гомер минутлап үтә. Бәхетсезне гел бәхетле, бәхетлене бер бәхетсез итәргә минут җитә ди. Менә шуны җырласым бар әле. Әйе. Бер минут бит инде. Ә шул бөтенләйне бер ада куя.
Әгәр дә хәтерем ялгышмаса, сез Өч йорт, алай гына да түгелдер, ә бәлки йорт салган ир-егетләрнең берсе бит инде, әйме. Бу сезнең менә балаларны башка чыгаруның бер бер ысулы гынамы, я булмаса ул сезне чынлап та сез җир кешесе, сез чынлап та инде менә чын ир-егет булуыгыз хакында сөйлиме? Ул инде башлаганда аны теге курка-курка башлыйсың инде, аннан теге күңел куркак ул эшли диләр бит инде. Шуннан дача сала башладым да Уфада яшәгәндә. Әйбәт кенә килеп чыкты. Шаранда инде үзем теләгәнчә матур итеп йорт салдым инде. Ихатага тагы әнкәй торыр дип йорт салган идем. Ансына әнкәй бер дә куналмады инде, китеп барды. Менә үкенечле булган. Үкенечле булды. Әйе, кереп карады да, әйбәт икән, килер, килермен әле дигән булып шулай үзенең баш аска елган инде. Белгәндер инде. Йөгереп йөргән җиренә.
Әйе, йөгереп йөргән җирдә китте дә барды ул. Балдак бармакка, яр йөрәккә, диләр. Үзегезнең тормыш иптәшегезне, Светлана ханымны, нинди сыйфатлары өчен сайлап алдыгыз?
Ул инде матур гына кызый инде, йөргән чакта бит инде матур гәүдәле, матур итеп көләдер инде ул. Шул ягы белән алдагандыр инде сразу беренче ни. Шуннан тормыш көтә башлагач аңлашылды инде, теге кеше сүзләрендә күтәрә инде Түз дилде, менә ул артист халкын бик күп сөйләделәр, әне әйтеп үттем бит инде. Барысына түзде һәм инде авыл җирендә бик тырыш, энергичный хатын дип әйтәм инде менә. Эшли, бөтен эшне эшли ул. Фән абый, ә хатыныгызны мактарга вакытыгыз җитәме? Бик җитми шул, кайчагында мохтаҗ кебегрәк итеп үпкәләп тә куя. Күрмисең, нитмисең, вакытың юкмы, дип тегеләй болай дип әйткәләп ала кайчагында үпкәләп инде. Шуннан инде әзрәк шунда сөеп җибәрсәк инде аркасыннан Молодец, шул җитә ди инде, менә йөрим, йөгереп йөри тагы. Фән абый, безнең бит инде татар халкында шундый әйтем бар инде, әтиегез кайтмыйча өстәлгә утырмау. Менә шундый бик матур итеп тәрбияләгән бит инде безнең татар халкы балаларына да шундый тәрбияләп биргән. Ә сезнең гаиләдә ата хакы, ана хакы, бала хакы ничек куелган? Шул дәрәҗәдерәк куелган дип әйтәсе килә инде. Менә атиегез кайтсын, аннан соң утырыбыз дип, башына да шулай салмый торадыр инде ул. Менә мин инде кайчан кайтканын белмисең бит артистныкын. Менә инде сотовый телефоннар чыккач шалтыратышабыз да инде. Әле тиз генә кайтып итеп булмый, ашагыз, йоклагыз дип әйтәм инде мин. Әле мин ярты юлда или кайда дип шулай. Элегрәк инде бергәрәк яшәгәндә шулай инде. Туганнар кадере аерылгач, диләр, тун, тун кадере ертылгач, диләр инде. Туганнарыгыз, дусларыгыз белән аралашырга вакыт таба аласызмы? Туганнар минем энекәшем берәү генә инде, ул узерак кына тора, телефоннан гына сөйләшәбез, кайчагында барып килешәбез, болай матур гына яшибез аның белән, аңлашып. Дусларым инде теге чын дуслар инде ул бик күп булмый, бер-ике генә була бит инде, ана берсе инде аның инде Фәнир Галимов ул инде туган якка кайтырга да өндәде, кешелекле кеше инде. Аңа карап шакката торган вакытларым да бар. Шул хәтле зур йөрәкле булып була микән дип. Башкортстанда э, яшәүләр шушылай күңелле, матур гына дисез инде. Сезнең тормышыгызда бит инде булды 10 ел бик, ул бит инде әз вакыт түгел, Чаллыда да яшәп киттегез. Чаллыны ничек итеп искә аласыз? Андагы кешеләр кадерлеме сезне? Дусларыгыз калдымы, якыннарыгыз калдымы биредә? Чаллы бик матур тәэсирләр белән искә алам. Кеше гомере бер тотам диләр бит инде. Менә шул бер тотамда минем 10 ел гомерем Чаллыда үтте бит инде. Монда инде мин килгәч тә ничектер бәхеттер инде ул. Хасаншин Садык һәм Хәлимә апалар белән танышу бәхете диде. Күңелләре шул хәтле киң инде, шаккатмалы кешеләр бар. Һәрбер кешенең аның ниндидер күңеленә тагын якын мавыгулары була торгандыр инде. Егет кешеләрнең инде аның менә шул авчылык, балыкка бару һәм башка шөгыльләре була. Сезнең дә юкмы шундый берәр шөгыль күңелегезгә якын? Минем хатынның энеләре, ике туган энеләре, абыйлары бервакыт балыкка чакыралар, Уфада яшәгәндә әле. Балык тотарга теге инде, ни белән инде, бредин белән тотарга диләр инде. Мин әйтәм, баянны да алыйммы дим, ул вакытта әле талия уйнамый дим. Бәйер нигә кирәк ул диләр. Мин әйтәм, җар буенда баян уйнап җырлап утырсаң мына, мин әйтәм, мин суга кермим, мин балык ашамыйм. Балыкны, мин әйтәм, гомумән җогай бер артыннан җөргән күк итеп күрәм мин бу эшне дим инде. Менә көлделәр дә киттеләр, яра алып кайтып ашатырбыз тотып дигәндә. Мин үзем аучы да, балыкчы да түгел, Андый дустым менә Чаллыда яши инде минем җырчы Алмаз Ишмарат. Ул инде шуның эше белән инде эченә кереп инде сөйләп аны алагаем олай бер кебек иттереп мин көлеп тыңлап торам инде. Кайсы язучы белән фикерләрегез туры килә дип саныйсыз? Бездә менә Әнгам Атнабаев дигән бөек шагыйрь бар. Менә аның белән без бик дусыек. Аның язган һәрбер шигыре шул хәтле менә Тормышның ни әйтеп бирә ул ничәдер күп бит инде. Шаккатмалаган, теге калын-калын романнар да укып торасы юк. Шул шигырьне укысаң, бөтен әйберне беләсең инде. Үләренә ике сәгать калгач, газетның ак җиренә хәлсез көенә язып куйган. Шуны кассетасы чыгардылар уллары инде. Шунда аның как афоризм итеп куйганнар инде. Ни дип язды икән? Хуш булыгыз инде, якыннарым. Шагыйрь халкына да ял кирәк. Минем әйтеремне беркем әйтә алмас. Шунсы гына бераз жал кирәк дигән. Менә шулай итеп кем әйтә әле? Аннан инде мин Мөхәммәт Мәхәдиев белән бик якын дус яшәдек. Мөхәммәт абыйның инде Теге соңгы көннәрендә аларга кереп өйләренә Лилия апа иптәше бит инде Омар Бәшировның кызы җылы-җылы безне кабул итте инде. Аннан инде күз яшьләрен күрсәтмәскә тырышып инде моң безнең бер стенага, өй стенасына сеңеп калсын әле, кычкырып бер җырлады тальян уйнап дигәч, килдем инде мин шулай дип җырлап. Аның теләген, соңгы теләген тормышка ашырдым һәм ачы тәҗрибәдән китабын бүләк итте автограф белән. Инде аннан соң инде ул озак тормады. Иң соңгы автографлы китабым инде Мөхәммәт Мәхәдиев.
Фән абый, сез хаман юлда. Ул юл Җыр юлы. Ул юл моң юлы. Ул юлның эче кырые юк. Ул юлда сикәлтәләр дә чырый. Менә шулай итеп тормыш еллары һәм юллары дәвам итә. Ничек кенә булмасын, кеше бу дөньяда үз эзен калдырырга тиеш. Сез искитмәле матур һәм мәгънәле тормыш юлы үткәнсез. Сез шушы Чаллы шәһәрендә яшәп киттегез. Үзегезнең тамашачыларыгыз, яраткан кешеләрегез бар, чаллылылар сезне көтеп тора. Рәхим итеп, аларга үзегезнең фикерләрегезне, тәкъдимнәрегезне җиткерегез. Милләтне җыр-моң яшәтә дип аны инде мин генә әйтмим, зур акыл ияләре дә әйтә, мин кушылучы гына. Агачның тамыры кебек бит ул халык җырлары. Менә тамыр булмаса, агач әз генә җил исә дә ава бит. Ә менә шушы халык җырлары безнең милләтебезне, безнең бөтен булмышыбызны тотып тора, сугарып тора, җирдән дым алып тора шушы тамырлар. Шул тамырлар кебек халык җырлары. Кадерле хезмәтегезнең нәтиҗәсен күреп, сөенеп яшәсәгез иде. Фән абый, сезгә дә тормышыгызда һәм иҗатыгызда зурдан-зур уңышлар телим.